Bizim başqa bir çaremiz yoq, millet olıp saqlanmaq, qalmaq içün intellektual yolundan başqa yol. Ekonomik yolumuz taqatsız, politik yolumuz neopredelennıy, anıqsız, taqatımız olmaz, intellektual yolman, intellektuallıqqa bütün taqatımıznı berip etsek, çıqsaq, demek, belkim de bir, meni köp tanqıt eteler, men episi bir onı aytaman, yevreylerge oşap, belkim de bir, ne de, dünyada özümüzni köstergen millet ola bilemiz. Bilesizmi, ne deyler, halva halva, tilde tatlı olmaz, ya? Ekinci söz bar, tama tama köl bulur, hiç tamasa çöl bulur, deymiz. Bir taraftan, elbette, biz köp şeylermen razı tuvulmız, ayaqqa turğan tempimizmen, vozrojdeniye tempimizmen razı tugilmiz. Bu yahşı, razı olmağanımız yahşı. Lekin, artqa qarap, tekrar Fikirlenmek de kerekmiz. Çoq yapılğan şeyler de boldı. O pozitivni de yoq etmeyik, onı aytam men. Mına, bir fikirlenip köreyik. Men yaqında maqalam çıqalacaq Golos Krımda, anda statistika bermek kerek oldı, onıñ içün aytaman. Universitet açılğandan soñ on beş biñge yaqın aliy malümatlı talebeler, mütehassıslar çıqtı bizim universitetke. Mezunlar. Mezunlardan. On beş biñge yaqın. Eki yüz biñden ziyade doktor, professorlar azırlendi. Er yıl biñge yaqın, biñden ziyade ilmiy maqaleler yazıla. çoqtan çoq konferentsiyalar ötkezile. Lâkin bunıñ demek, mına, men er kesniñ aldında aytayım, mına İsmail Kerimov, mına qarañız, qaç yıllardan betli qırımtatar tili ve edebiyatından bir dane doktor olğan edi bizde, Ayder Memetov, İsmail Kerimovnıñ özü oldı doktor, şunda toqtağan edi. Bugün de bugün İsmail Doktordan qaç dane? Bir dane çıqtı uje, ya? E. Bir dane doktor çıqtı, on eki dane mi, on üç dane mi kandidat dotsentler azırladı, bir özü. Bu qırımtatarımızıñ bizim tarihımızda daa olğan şeyler yoq edi, onday mesele olğanı yoq. Bu onıñ qolundan çıqtı. İlmiy tekşiriş, ilmiy tekşiriş institutı teşkil oldı, qırımtatar tili, edebiyatı, sanatı, tarihı boyunca. Elbette, bilesiz, biz bu meseleni aytamız, bunıñ üstünde çalışamız, talebeler bizge kelmek kerek. Lâkin eñ büyük mesele şimdi, eñ ağır mesele, men bundan da pek tartınaman, bu meseleden pek tartınaman, demek, yaşlar Qırımda qalmaylar. Çoq yaşlarımız, eñ aqıllı yaşlarımız Qırımdan keteler. Bir taraftan demek bizim qartlarımız tabiiy bu dünyadan keteler, ekinci taraftan eñ aqıllı yaşlarımız keteler başqa devletlerge oqumağa. Men her daim aytaman, şimdi de aytaman, başqa devletlerniñ universitetlerinde, taqatlı universitetlerde biz oqumaq kerekmiz. Lekin onı, olarnı qaytarıp kelip mında qaytarmaq içün neday taqatımız bar, neday yollarımız bar, biz onı körmek kerekmiz. Bugün hepimiz çudo kitayskoye ekonomiki deymiz. A Kitay çudo kitayskoye ekonomiki neden başlandı? Kitay bütün özleriniñ mütehassıslarınıñ, esasan Amerikada olğan mütehassıslarınıñ büyük paraman satıp aldı. O intellektual taqatlarnı özüne satıp almay tura Kitay kitabı bolmaz edi. Birinci kere aytmayım, daa da bir kere aytayım, Yaponiya, ne içün Yaponiyanıñ fenomeni oldı? Yaponiya qırq beşinci yılda cenkni unutturğan soñ, proygrav voynu, bütün qalğan kapeyka mablağlarını, kapeykalarını, olar oña boğday satıp almadılar. Olar oğa bütün dünyadan patentler satıp aldılar. İ, esası bek çoqun Rossiyadan satıp aldılar. Soñunace çıqalmağan patentler bar, her bir devlette patentke zayavka berilgen, o patent qabul etilmey, tırlı tırlı meseleleri bar onıñ. Ana, olar cüz turalar. Yaponiya olarnı satıp aldı da, özüniñ ekonomiyasını oña esaslavı başladı. Birinci başladı Yaponiya çıqarmağa malolitrajnıy avtomobiller. Diysem, qızım, kim bura yaş tekrar çıqsın, ne kerek ama ağzım qıyım meni, su. Çüt çüt, çay da ili vodiçka, ne imey znaçeniya. Olar malolitrajnıy avtomobiller çıqarıp başladılar da, şo malolitrajnıy avtomobilden bayaqı para yatırıp başladılar. Amerika dedi ki, oho, oho, menim rınıqım alayatır, rınıqım alayatır. Yaponlar ayttılar, o, Amerika, menim büyük ağam, bizge qaldır tek açıq yolnı, biz şu Malolitraşkanı çıqarayıq, başqa, başqa yerge kirmemiz, ola bizge qaldır onı, dedi. Bu birinci etap edi. Ekinci etapı, mına, cahan, biz epimiz, mına bu kompyuter olsun, televizor olsun, epi mına bu informatsiyonnoy sistema, Yaponiyanıñ onda büyük taqatı bar. Qaydan kelip çıqtı o? O kelip çıqtı ki, Yaponiya aqlıman, idraqıman vısçıtovat ümey, prognozirovat ümey. Oyladı, ki, energetiçeskiy krizis olacaq, energiya ağır, energiya ağır ne turacaq, çoq para turacaq, çoq para turacaq, e. Onıñ içün olar başladılar pervıy sistema kompyuterniñ sistemalarını çıqarmağa. Birinci ketti yaponskaya kompyuterna sistema oçün moçnaya. O vaqıtta üce paralelni neler nemseler, gründig firmaları, tam amerikanskiy firmalar olar başladılar özüniñ siyasetini çıqarmağa, özüniñ kompyuterniñ sistemasını çıqarmağa. Cahanda konkurentsiya başlandı, yaponetsler da ayttılar, dediler, ne, sıqmañız bizni, sıqmañız, vot, mı budim, mına bu, mına bizim kiçkene mına bu oblastımız bar, şu oblasttan ziyadege çıqmamız. Yapıñız başqa özüñiz, çıqarıñız, qaldırıñız bizge bu, mına bu yolnı. Ana o yolman, ali bugün kompyuterler çıqa, lekin, Onıñ arasında yaponetsler başladılar sistemanı oylanmağa, ne kelecekte, kelecek daa ne olacaq? Значит, eñ büyük mesele ekologiya meselesi olacaq, ekologiya probleması olacaq, eñ büyük problem. Onıñ içün olar birinci olıp robototehnikanı başladılar, sistema robototehnika. Mına men sizge ciddiy, realniy, real primer kösterimen, sekseninci yıllarda Sovetskiy Soyuz vaqıtta bizde, men kafedra müdiri edim, tehnologiya maşinostroyeniya, demek, bizni sovet ükümeti, otdать nada dolžnoye, yahşı oquta turğan edi, çoq eyrete turğan edi bizni. Moskvada ne öte, toplaşuv öte, seminar. Şunda Ordenartsov, ministr stankostoroyitelnıy promışlennosti, dedi, Men sizge, dedi, bir vaqia aytacağım, dedi, doklad, dokladta oldı. Yaqında, dedi, hepiñiz barıp kördiñiz, dedi, biz barıp kördik, значит, amerikanskaya, Sistema, bezürdne tehnologiya. Zavodlar, Sovetskiy Soyuzda bir beş biñ insan çalışqan zavodlar, yüz dane, yüz yigirmi dane işçimen episi ola. Zavodqa maşina kele, zavoddan maşinaman produktsiya ketireler, azır produktsiya çıqa. Qırq-elli dane kişi zallarda oturalar, kompyuter üstünde. Demek ki, remont kerek olsa, remontnıñ brigadası barıp yapa, ya ki bir şey yetilmegen olsa, onı kompyuter arqalı yetişeler. Zavod çalışa bere. Beş biñ yerniñ, insannıñ yerinde bir yüz qırq dane insan çalışa edi, real predpıriyatı. Ordinatsov, demek, bu predpıriyatı dey, biz ayttıq dey, bizge bu proyektni satıñız. Satarıq dedi yaponetsler dey. Ne qadar kerek? Beş milliard dollar. Soradılar, dey. Buyanıp kördik, dey. Finanslarğa sayıp kördik, dey. Bek ucuz olacaq o. Alamız, dedim, dey. Men alamız bu, biz bunı alamız, dogovor yapamız, alamız, dedim. Keldik, dey, dogovornı endi podpisat etecekmiz, azirleycekmiz, anda punkt tura. Men olarğa ayttım, dey, postavka oborodovinie, oborodovinie, stanoklar qaçan kelip başlaycaqlar bu zavodğa? Yaponetsniñ, dey, kosıe gloza, kruglımı istali, dey.

Stoyıt dorogo, intellekt stoyıt dorogo, on bescenen. Biz, demek, sonıñ içün men aytqanım ki, biz bu meselede üstünde çalışmamız kerek dep. Endi bunıñ üstüne degende daa bir eki tane primer, maqal aytayım. Desim, şimdi bu problema, yaşlar ketuv problemasını eñ esasıy olarnı çaqırıp, olarğa malulıq berip çaqırmaqnıñ men yolun köralmayım. Eñ büyük probleması bunıñ, demek, bizim mekteplerimiz, Onday sıfatta çalışmaq kerek ki, biz onı yapa alacaqmız, onı, onı, onı yapa alacaq qolumızdan kelecek o. Da? Neden qalmasın, başqa eee mekteplerden ziyade tursın. Bizim universitet başqa universitetlerden artta qalmasın. Mına bu problemanı yetmek kerek. Bu bizim qolumızda, bunıñ üstünde çalışmaq kerekmiz. Belki onda demek talebeler ketmezler çetke. Mında bizde qalarlar. Elbette, talebeler içün, mütehassıslar içün yol er daim açıq. Aytayıq ki, bizim universitetni bitirgen talebeler, olar mında çalışmaqları mümkün, lekin kvalifikatsiyasını kötermek içün ketsin Angliyağa, ketsin Amerikağa, bireu qarsılığı yoq, qaytıp keler. No, biz öğrenmek kerekmiz, men onıñ içün altınğa yalınıp aytqanım, biz mında, öz Vatanımızda Özümizge özümiz iş tapmağa çaresini qıdırmaq kerekmiz. Ne deseñiz, ne deñiz, çetke ketken bizim mütehassisler anda barğasına olar anda qul bolalar. Et, oni tam nayomnıye raboçiye, nayomnıya sila. Olarnı mında çalışmaq kerekler olar. Biz mına onı öğrenmek kerekmiz, yaşlar. Sozdavat zdes takiye sistemı, ktob olar mında çalışsınlar, olarğa onıñ içün yol açmağa, demek, çaresini qıdırayıq. Ot, mına bu büyük, eñ, eñ bizim bir, Qurtaracaq büyük sisteması. Daa da bir mesele, elbette, biz bunday vaqıt olğanda olsun. Eñ büyük tilegi onıñ ondan ibaret edi, biz başqa devletlerden çette qalmayıq degen mesele tura edi. Mına bu meseleni alğanda, diñlermen sağ olsunlar, Cahanda, demek, mına bu yıllar içinde çoqtan-çoq gasprenovedler açıldı, tseliy sistema, kogorta lüdey poyaviliz, katorıy zanimaytsa gasprinskimi, zanimaytsa oçün uspeşno, bizde olsun, ne de olsunlar, başqa devletlerde olsunlar. Demek, Gazpramnı bir türk dünyasına degil, başqa dünyalarğa kösterdik. Sağ olsunlar, büyük propaganda oldı. Lâkin Gazpramnıñ eñ büyük tilegi ondan ibaret edi ki, real, Bir real iş olsun, real insanlar real nege, aqıl idraqına çıqsınlar, büyük savatlı insanlar olsun bizim milletimiz. Onıñ işi onıñ üstünde edi. Onıñ içün meni doğru añlañız, onıñ üstünde demek aytayıq, na perekrestke devetnadstih dvacatih vekov Gasprinskiy vıdvinıl etu ideyi, Yüz yıldan soñ, bugün de bugün men onı utanmay aytaman, bolmasa meni tanqıt etiñiz, eñ büyük Gasprenovet bizim universitet oldı. Biz real Gasprenovetmiz. Biz bir alva, halva, halva degen tuvıl, bir Gasprinskiyni fetiş etken degilmiz. Biz realnı yapamız. Aytaman da, mına bugünden bugün bizim Qırımda tapıñız birden bir mektep, anda bizim tatar ocası çalışmasın. Qırımda tapıñız bir teşkilât, mına, Sovmin olsun, pajaltsta, mına, oturalar da, Verhovnıy Sovet olsun, oturamız, bankler olsun, episinde tapalmazsız başqa bir teşkilât, bizim, bizim universitetniñ insanları onda olmaz. Bu çoqum, köpüm? Elbette, bu az. Elbette bu daa kerek olacaq. Elbette bu onıñ üstünden çalışacaqmız. Lâkin biz şunı, men bitirecek olam aşuında, şunı añlamaq kerekmiz ki, bizim eñ büyük talebimiz, talabımız özümizge, özümge talap olmaq kerek. Men şuan bitirecek olam. Mına şu pravilo protyanutoi ruki, eto pravilo tsıganskaya sistema. Her daim biz qolumıznı etirip turıp, mağa ber, mağa ber, mağa ber. Episi yaman. Bu aqlımızda. Sovet sisteması yaramay edi. Şimdi mında keldik, Ukrainanı tanqit etip başladıq. Meclisni tanqit etip başladıq. Şimdi Rossiyanı tanqit etemiz. Bilete, mı, mı, v, v kakoy to sisteme, vot,

Neme, ne içün mektep, ziyade mektepler açılmay, ne içün ziyade mektep sınıfları açılmay, yaki ne içün olar ziyade yahşı çalışmaylar? Tesaffurie yoq, sağ olsun, o qadar küçün, taqatın saldı, чтоб mektepler olsun, sınıflar olsun, i tak dalye, da. Ne içün açılmaylar, ne içün olmaylar? Birinci sınıfqa kirgende arizanı birinci sınıf talabesi yazmay, onı anası-babası yaza.
A bizge ükümet ayta, siz, dey, sınıf açalmaymız biz, dey. Qaq ariza, yoq ariza, dey. Onıñ aldına ne dey, Что etому predşestvovalo, ya ne znay. Kakay to temnaya propaganda bola, kaki to drugi tormozyaşiye silai boli. No, arizanı biz yazamız da.

Aytıp turaman, qaç tane etken işlerin, qaç tane kitaplar, keliñiz, Nauçileyevskiy institutnıñ nelerini, izdaniyalarını qarañız, ete tselaya vıstavka, mına, bütün bu evni toldurmaq mümkün, bilesizmi? Mına, hepsi bir, men her daim onıñ üstünde tanqıtta turaman. Az çıqaramız, az yapamız, ziyade olmaq kerekmiz, onıñ içün. İ posledniye, yanlış biz Gülüverni laf ettik tada. Men Guliyerge daa da bir kere aytayım, sağ ol, qardaşım, sen kelip, bilesiñ, bu Qırım hanlığınıñ bu bir biyaz varaqaları tügül de, sen bizim tamırımıznıñ sağlam ekenen açıp başladıñ. Vot eto samıye tsennıye, biz sağlam tamırdamız. U nas naşa genetiçeskoye struktura osnovana na zdorovıh osnovah. Mı ne bolnaya natsiya. Men bilsem, Güliveriñ yapqan işleri bunıñkisinden törkanaçalı, bu başlanğıç. Mına, bizim talebelerimiz bolar, tarihçılarımız olar, neler kelece kireler şimdi mağa. Yaqında Nadir Bekirov büyük informatsiyalar berdi Ğafurovdan universitetten.